Grazzi li għażiltu li tkunu magħna llum f'Extra. Illum ħa nħarsu lejn żewġ suġġetti differenti, imma ejja nibdew bl-ewwel tema. U t-tema din il-ġimgħa, lil hinn mill-budget, lil hinn mill-kontroversji tas-soltu, bdejna nitkellmu dwar suġġett ieħor, is-suġġett tal-klima, it-tema tal-klima. Fl-aħħar qisu f'daqqa waħda kulħadd qed jinduna li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. U magħna fl-istudio biex nitkellmu dwar dan is-suġġett, proprju il-Ministru li fi żmienna konna ngħidulu Ministru tal-Ambjent, imma llum għandek għandek għandek acronym, mhux acronym insomma dekasteru mqassam mod sabiħ. Jose Herrera, ningrazzjak talli sibt il-ħin biex tkun magħna. Jason Azzopardi li huwa tista' tgħid shadow minister għal Jose Herrera. Qabel, qabel, qabel ma, ma, ma nibda, ma nibda bik, Ministru. It-Tlieta filgħaxija kien hemm, tista' tgħid, konverġenza fuq mozzjoni. Imma qabel ma wasalna għal dik il-konverġazzjon, konverġenza biex ikollna mozzjoni fuq x'għandna nagħmlu bħala pajjiż fuq il-klima, inti qajjimt numru ta' punti. Numru ta' punti, għamilt press conference, x'kienet x'kien l-iskop tal-Partit Nazzjonalista meta intom ovvjament ressaqtu l-ideat tagħkom dwar il-klima? Ġimagħtejn ilu bejn wieħed u ieħor issa pproponejna l-motion fil-Parlament, bdejt naħdem fuqha fil-bidu tas-sajf, nsellem lilna hawnhekk ma' Frederick Azzopardi, ddiskutejniha fil-Grupp Parlamentari matul is-sajf, f'Settembru kien hemm il-Parlament taż-Żgħażagħ fil-ħdax ta' Settembru fis-Sejers Ball fejn għamlu talba partikolari lill-parlamentari Maltin illi japprovaw l-emerġenza tal-klima ġiet ippreżentata ħmistax ilu. L-iskop kien fil-motion li niddikjaraw emerġenza tal-klima. Din ngħidu u għedna u għax huwa fatt, hija verità, il-Mediterran u allura Malta għandha interess partikolari, aħna l-Maltin għandna interess partikolari, għandna theddida eżistenzjali. Il-Mediterran huwa l-iktar reġjun fid-dinja li qiegħed jisħon bl-agħla bl-iktar rata mid-dinja kollha. U allura bażikament ridna niddikjaraw, però mhux niddikjaraw biss, għax li tiddikjara tista' tagħmilha f'inkwatt u twaħħalha mal-ħajt u tieqaf hemm. Għedna fil-motion u ridna illi jkun hemm kumitat struttura parlamentari illi jkollha ir-remit fuq dan is-suġġett, It-tielet nett, illi l-Gvern, kif qed jagħmlu diversi pajjiżi fl-Ewropa, bħal l-Olanda, bħal Franza, bħal Danimarka u Finlandja, jintrabat, ikun min ikun il-Gvern, sal-2030, 2050, x'għandhom ikunu l-miri ta' tnaqqis fl-emissjonijiet. Dak huwa fil-qosor ħafna x'ipproponejna. Kellna dibattitu l-ġimgħa li għaddiet illi għajr il-ħabib tiegħi il-Ministru Herrera, il-kummenti u l-interventi tad-Deputati tal-Gvern we were taken aback bil-viciousness, bil-vjolenza, bl-aggressività, tgħajjir u insulti lejja partikolari imma anke lejn sħabi. Ma jimpurtax. Bqajna ninsistu illi ejja nilħqu kompromess, ejja nilħqu tirbaħ il-vuċi tar-raġun, din hija ħaġa nazzjonali mhux ta' partit. Kienu strumentali nsejħilhom, insellmilhom minn hawnhekk il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. illi filgħodu t-Tlieta ħarġu stqarrija 31 għaqda, kif inti taf, jappoġġjaw din l-idea, din il-mozzjoni, din il-proposta. Il-Ministru Herrera ltaqa' magħhom fl-erbgħa u nofs ta' warnofsinhar, ċempilli ftit wara, iltqajna fil-Parlament u kien hemm konverġenza, kien hemm kompromess u filgħaxija l-vot seta' jgħaddi unanimu. Ok, mela bażikament hemm mozzjoni, l-mozzjoni kien hemm daqsxejn ta' ta' diskussjoni kif tista' tinbidel biex ikun aċċettabbli għall-Gvern u għamiltu l-mozzjoni. Iżda mal-mozzjoni fil-Budget kien hemm numru ta' mużuri. Hawn min jgħid li kienu bidu tajjeb, hawn min jgħid li kienu kontinwazzjoni, hawn min jgħid li mhux biżżejjed. Inti żgur se tgħid qatt ma jkun biżżejjed. Iżda lil hinn mill-mozzjoni, bħalma ntqal qabel issa f'dal-programm, nistgħu nagħmlu elf mitt mozzjoni, nistgħu nagħmlu elf mitt wegħda, Nista' npoġġi idejja fuq sidri u ngħid jiena kemm inħobb l-ambjent, imma realistikament, meta niġu għall-fatti, x'qed jagħmel il-Gvern? X'inhuma l-affarijiet konkreti li qed jagħmel il-Gvern? L-ewwel nett, fl-addenda li jiena għamilt għall-mozzjoni ppreżentata mill-Oppożizzjoni, jiena speċifikajt b'aktar dettall x'inhuma dawk il-miżuri li wieħed irid jieħu biex jikkombatti il-problema tal-klima. Jiġifieri, qabel il-mozzjoni kienet aktar affermazzjoni ta' prinċipju u ta' punt. L-addenda tiegħi laħmet aktar, fl-opinjoni tiegħi ovvjament, iktar il-mozzjoni billi għadna x'hemm bżonn isir. U dak li qed nipproponi jien issa ġie wkoll aċċettat mill-Oppożizzjoni u ħadt pjaċir illi wasalna f'konverġenza bejnietna. Għax, iva, veru, fuq suġġett bħal dan, li inti jkollok konverġenza hija ħaġa tajba.
Hemm numru ta' miżuri, ħa nsemmi xi wħud, imma b'hasba, hemm numru ta' miżuri li qed iressqu lil Malta iktar lejn il-lik, kif jgħid kif jgħid il-Malti. Pereżempju, li intom tintroduċu mal-200 point fejn jista' jiġu ċċarġjati karozzi tal-elettriku. Kien hemm diskussjoni dwar ukoll li jiġu introdotti green corners, kantunieri ħodor, ħa nieħdu hekk, fil-ħwienet biex fejn jkun hemm l-deċiżjoni dwar il-plastik. Iżda dawn huma Too little, too late? Mela dawk huma, għal dak li għandu x'jaqsam mal-klima, dawk huma aspetti, ngħidulhom soft policies. L-iktar waħda iebsa u l-iktar waħda importanti hija policy li tnaqqas l-ammont ta' karbonju li jmur fl-arja b'mod dirett. U minn studju li sar, għandek 41 fil-mija tal-karbonju li jmur fl-arja illi jiġi mit-traffiku. Allura inti qatt ma tista' inti tersaq lejn carbon neutrality jekk inti ma tindirizzax il-problema. Mhix l-iktar waħda faċli, għaliex aħna l-persentaġġ ta' karozzi li jimxu bl-elettriku f'Malta huwa wieħed mill-inqas fid-dinja, u allura rridu nieħdu passi dragoniani. Waqt li titkellem fuq dan il-punt, nitlob reġija, nitlob reġija turini d-dati, qed insemmu din tal-elettriku, turini d-dati tat-targets li qed jużaw pajjiżi li għandhom pajjiżi oħra, U fosthom naraw pereżempju tan-Norveġja,
Scandinavian countries. Naraw tal-Olanda, daw għandhom daw għandhom gas li huma u mbagħad għandek l-aħħar tal-aħħar nett, tal-aħħar nett għandek il-Franza u l-Ingilterra, mela għandek in-Norveġja 2025, l-2025, u mbagħad l-2030 għandek pajjiżi oħra, u mbagħad għandek il-Franza u l-Ingilterra 2040. Malta qed tgħid, nikkwota l-Prim Ministru, imbagħad indur daqsxejn fuq Jason imma qabel kumment żgħir minn għand, qed tgħid, aħna nixtiequ nkunu minn tal-ewwel qabel kulħadd. Mhux qed forsi qed ngħaġġlu żżejjed, qed niġru qabel ma nimxu? Qabel ma inti tagħmel tagħmel data, tiffissa data, trid tkun ċert li inti għandek in place dawk il-miżuri kollha ħolistiċi li trid tieħu. X'kellha tgħid data u ma ssirx. Però aħna, jiena qed nmexxi kummissjoni u l-għan tiegħi huwa li jkollna data viċina u li tkun data ambizzjuża ħafna. Però mhux biss li inti jkollok id-data ta' meta jifqu dawn it-tip, l-importazzjoni ta' dawn it-tip ta' karozzi, imma li inti min għandu l-karozza tħajru biex ineħħiha. Għax il-Maltin iżommu l-karozza għal erbatax-il sena. Allura kien sempliċement nagħmel data u l-karozzi l-oħra ħajibqgħu fis-suq jew jintużaw għal erbatax-il sena oħra jew għaxar snin oħra, l-effetti nħossuhom wara. Konxju mill-fatt li kif issemmi data se jkun hemm daqsxejn ta' reazzjoni mhux ħażin hemm barra, mhux hekk? Però qed nagħmel, I'm getting on board ukoll, nkun ferm magħhom ukoll u qed ninnegozjaw magħhom ukoll, niddibattu magħhom ukoll. Il-plejers il-prinċipali, jiġifieri l-importaturi u min hu involut. Għax għad hemm ħafna ditti ta' karozzi li lanqas għamlu it-transformazzjoni għal. Però jidher li ħa jkun hemm konverġenza anke fil-prezzijiet sa l-2022-2023 ħa jkun hemm konverġenza ta' prezzijiet ukoll għal dik il-karozzi. Just as a party, il-dikjarazzjoni tal-politiċi li hija waħda tajba, hija waħda pożittiva, li jabbraċċjaw inizjattivi favur il-klima, iġġib magħha ċertu piż. Għalfejn? Ħa nagħti eżempju żgħir li ġra u ġrat dawn l-aħħar erbat ijiem. U b'ebda mod m'qed m'qed nipprova noħodha kontra din l-inizjattiva. Jiġi mħabbar li l-air show se jerġa' jidħol f'Malta. L-Oppożizzjoni tfaħħar il-fatt li l-Air Show terġa' tidħol f'Malta, qed nitkellmu fuq l-Air Show tar-Red Arrows u l-affarijiet kollha, xi ħaġa li jkolli nammetti jien ukoll nieħu piċir nara. Iżda huwa fatt magħruf li dawn it-tip ta' Air Shows jikkontribwixxu polluzzjoni, tniġġis, kważi nara nuża l-kelma bastardjata, iktar minn Xahar kważi karozzi fit-triq u għax għandek konċentrazzjoni ta' ajruplani. Jiġifieri, jiena mhux b'ebda mod qed nipprova ngħid oj, le ta' għal dawn l-affarijiet, imma jien qed ngħid, dawn id-dikjarazzjonijiet, dawn il-mozzjonijiet tpoġġi ċertu piż fuqkom, jiġifieri inti konxju minn din il-kwistjoni li issa kull pass li tagħmlu għandha ċertu Għandu ċerta rabta ma' dak li qed tgħidu. Naħseb wieħed l-argument li huwa wieħed sensittiv ma jistax lanqas, u hija domanda wieħed jifhimha, mingħajr ma jrid jibbanalizza s-suġġett. Għaliex b'dak l-argument allura ngħidu issa ma nsifrux aktar bl-ajruplan, pereżempju. Naħseb ejja nkunu ftit issa hawnhekk saqajna mal-art x'qegħdin nagħmlu. Nirrikonoxxu l-fatt li għall-ewwel darba wara ħafna ħafna xhur il-Partit Nazzjonalista, Set the agenda u s-soċjetà ċivili ħarġet unanima favur inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista. One, two, Kif għedt fil-Parlament, pass żgħir għall-Parlament, pero' pass ta' ġgant għas-soċjetà ċivili, partikolarment l-għaqdiet taż-żgħażagħ. Issa pero', u hawn qegħdin naqblu, u l-Ministru qabel miegħi, u din għalija l-ikbar rebħa li għamilna lkoll flimkien, mingħajr ma ħadd ma tilef. illi d-dikjarazzjoni, u li qed issegwi pajjiżi oħrajn, parlamenti oħrajn, l-ewwel parlament li ddikjara dikjarazzjoni tal-emerġenza tal-klima kien House of Commons fl-ewwel ta' Mejju, wara proposta ta' Jeremy Corbyn, inċidentalment l-Oppożizzjoni fl-Ingilterra. L-Oppożizzjoni iktar ssibha faċli biex tagħmel mozzjonijiet bħal dawn, biex inkunu ferm. Però, però, f'ħaġa bħal din, Emmint u emminna li għandu jirbaħ l-interess nazzjonali. Id-dikjarazzjoni trid tkun segwita issa b'passi. U fil-ġranet li ġejjin għandi l-commitment tal-Ministru, u ħa niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, biex nibdew nabbozzaw l-emendi ħalli l-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament nagħtuh is-snien. nwessgħulu r-remit tiegħu sabiex jibda jiddiskuti din it-tema ta' kull sena naraw fejn qegħdin. Inti sewwa għamilt f'dawk l-istampi li urejt ta' diversi pajjiżi, fejn qegħdin jew x'inhi l-mira tagħhom sal-2025-2030. Jiena, pereżempju, ninkwieta, waħda mill-affarijiet li rrid niddiskutu, kif Nature Trust toħroġ stqarrija Din il-ġimgħa, ma kontx naf jien, u tħabbar, tikxef, tiżvela, illi Malta flimkien mal-Bulgarija u r-Rumanija, ġewwa laqgħa fil-Lussemburgu ġimagħtejn ilu, kienu qegħdin jibblokkjaw inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex jonqos ikun hemm tnaqqis tal-emissjonijiet fl-ajru sal-2030 b'ċertu ammont. Mela Malta, bl-istess argument tiegħek allura l-Gvern Malti, il-Gvern Malti, ħmistax ilu qal, qal, illi ma jridx illi jkun hemm tnaqqis. Issa però, ma rridx, by the way, id-dibattitu fuq il-budget u l-Ministeru ta' l-Ambjent huwa nhar it-Tnejn, mhux se nagħmel hawnhekk il-kritika tiegħi, jien ġejt hawnhekk biex, biex, biex inizjattiva, inizjattiva pożittiva, li ngħid lill-Ministru meta qed niddiskutu, hemm ħafna xi tikkritika, però il-mument li qed nitkellmu fuq l-emerġenza tal-klima hija xi ħaġa beyond partisan politics, Ejja nagħmlu a united front, kif irnexxielna nikkonvinċu, u rebħet il-vuċi tar-raġuni. Mela, imbagħad irrispondini fuq dan il-punt partikolari. Fuq l-aġenda xtaqt nitkellmu ħaġa. Mela, fuq dal-punt li semma, li semma tan-Nature Trust fejn qed jgħid li l-Gvern Malti, il-Gvern Malti qed, qed, qed jopponi, qed jopponi, joġġezzjona li, li d-data tinbidel meta nibdew nagħmlu ċerti sagrifiċċji. Imma xtaqt insemmilek xi ħaġa importanti. Għal żmien twil, għal żmien twil, u mhux taħt din l-amministrazzjoni, taħt amministrazzjonijiet preċedenti, miż-żmien is-sittinijiet, is-sebgħinijiet, eċċetera, eċċetera. Il-baħar bejn Malta u Sqallija kienet fost l-iktar ibħra fejn jgħaddu vapuri u jikkontribwixxu għall-kontaminazzjoni tal-arja b'mod inkredibbli. Dal-jumejn, kumulazzjoni. Titlu intom il-Malta Today. Eżatt. Kumulazzjoni issa se jkun hemm obbligu minn dawn il-vapuri li jnaqqsu l-ammont ta' saltwater. Għadd ta' fil-mozzjoni. Oħbib il-Ministru rridikolawni u għajruni għax semmejtha fil-mozzjoni. Aħjar staqsih lei. Irid ingħata ċans nirrispondi.
Għaddik risposta ħalli nagħmel mistoqsija. Il-punt tiegħi huwa dan. Dak kien każ klassiku fejn gvern gvern żgħir bħal mhu Malta tista' tintervjeni fuq xi ħaġa importanti. Aħna x'nistgħu nagħmlu lokalment huwa limitat għad-dinja, imma xi ħaġa bħal din ma kellniex inkunu iktar proattivi?
Kellna iktar nintervjenu biex inbidlu l-affarijiet? Hemm żewġ affarijiet li nixtieq inwieġeb. L-ewwel nett fuq l-aġenda, l-ewwel nett il-Maltin kienu fost l-ewwel pajjiżi, Malta kienet fost l-ewwel pajjiżi li poġġiet il-klima fuq l-aġenda għax aħna għamilna liġi fi 2016 li nbidlu f'rispett fuġġiet l-Oppożizzjoni illi diġà kienet ikkreat il-mekkaniżmu. Diġà kkreat il-mekkaniżmu biex wieħed jegħleb il-problemi tal-klima u ma tweġib wara. U jiġifieri diġà kellna strutturi u diġà b'mod indirett affermajna li hemm emerġenza fil-klima. L-unika ħaġa t-terminoloġija li kienet qed tintuża f'dak iż-żmien kienet terminoloġija oħra. Tieni nett, fuq il-kwistjoni tat-sulfur, fuq il-kubrit. Nerġa' nafferma li l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq dan kienet totalment żbaljata. Għaliex? Għaliex il-ħsara li joħroġ mill-kubrit minn sulphur mhuwiex ma jaffettwax il-klima. Jikkrea particlate matter. Jagħmel ħsara lill-bniedem daqs il-klima, jagħmel ħafna ħsara, però ma jaffettwax il-klima. Il-klima jaffettwaw dawk il-molecules li jirritjenu l-heat u allura inti jkollok heating effect fid-dinja, coating fid-dinja, greenhouse effect u tisħan id-dinja. Il-partiklet mera l-oħra hija l-oħsar l-oħra. Ma rridx inħassarlek. Ma rridx inħassarlek il-fil.
Ma rridx inħassarlek il-fil. Għandek raġun li s-sulphur ma jikkontribwixxix għall-climate change. Iżda, iżda, iżda,

Parti sostanzjali mill-ekonomija tagħna tiddependi muq attivitajiet marittimi. Aħna dejjem għedna illi hija l-IMO illi trid tieħu l-inizjattivi, mhux l-Ewropa per se biex ikun hemm inizjattivi biss għall-Unjoni. Biex aħna nimxu 'l quddiem irid ikollok pożizzjoni mondjali. Għaliex? Għax inkella ma qed issolvi xejn, ikollok leakage, Il-vapuri minflok ma jiġu reġistrati Malta jew jew Ċipru wherever jmorru reġistrati f'pajjiż barra l-Ewropa, l-emissjonijiet jiqbgħu hemm u u jkollok minflok ma jkollok kull ma kull ma jkun hekk telf ta' ta' ta' attività ekonomika. Għalhekk aħna dejjem għadna l-inizjattiva trid tieħu bl-IMO, sa l-IMO qed tgħid illi jrid ikollok decrease tas-sulphur minn 3.5 per cent għal 0.5 per cent. L-aħħar ddeċidiet l-IMO li hija xi ħaġa li ħaġa tajba, aħna jien qed niddiskuti mat-trasport pubbliku x'miżuri rridu nieħdu għal dan il-għan, min se jkun pereżempju r-regolatur tagħha din. Imma imma din mhux se teffettwana ekonomikament għaliex din hija Pależi mad-dinja kollha, mhux għal Malta biss. Qabel ma ngħaddi għall-break u jkollna parti l-oħra fejn ħa ndaħħal ukoll mistieden ieħor rappreżentant ta' NGO, xtaqt b'mod telegrafiku u t-tnejn li intkom, nibda bik Jason, dan huwa punt kardinali. Gvernijiet meta tkun fil-gvern, meta tkun fil-gvern, u ovvjament inti meta tkun fil-gvern tispiċċa ħafna drabi tipprova ssib il-kompromess. Mhux il-kompromessi, biex il-kompromess fis-sens l-interess nazzjonali, l-interess ambjentali, ekonomiku eċċetera eċċetera. Dan huwa punt validissimu li qed isemmi l-Ministru. Aħna għandna reġistri, reġistru ta' dgħajjes u għandna issa l-obbligu tal-ambjent. Dan il-bilanċ, b'mod telegrafiku qed ngħid li intkom, mhux se nerġa' nirrepeti l-mistoqsija, dan il-bilanċ taħsbu li nistgħu nilħqu dal-bilanċ jew huwa diffiċli immens? Risposta hija iva, mhux qed nivvintaw ir-rota, għedtha fil-mozzjoni għedtha fil-Parlament, portijiet fil-Baħar Baltiku bħal Helsinki, bħal Copenhagen, Antwerp, Rotterdam, Aberdeen, kollha għandhom struttura biex kull vapur li jidħol fil-port tagħhom, għax hija emission control area, u l-BirdLife Faħħar għamlet rapport tajjeb ħafna fuq dan is-suġġett, il-vapur irid ikun ikollu ċertu filters u jew inkella jkun xi btuxor ikun imqabbad mal-electricity grid. Nieħu gost ilbieraħ l-MEP Laburista Miriam Dalli ħa tipprov mingħajr li hija tieħu l-mertu ta' xi ħaġa li fil-fatt għidt jien fil-mozzjoni tagħna u l-ħbieb tal-Ministru għajruni biha. Issa nieħu gost li defeat has many, defeat is an orphan, victory has many fathers. Ara, hemm żewġ, hemm żewġ azzjonijiet li ttieħdu, għandek l-azzjoni li qed tieħu l-IMO u li qed tgħid li jrid jinżel għal point five ħlief f'dawk l-areas fejn għandek sulphur emission control areas. Għax li ġej m'inizjattiva fejn l-emissjonijiet ta' sulphate jiġu zero. Allura f'dawk il-pajjiżi din id-direzzjoni, din ir-regolament tal-IMO ma tapplikax. Fil-pajjiżi l-oħra tapplika dik tal-IMO. U aħna sa tapplika r-regola tal-IMO. L-ikbar investiment infrastrutturali jridu jagħmluha l-proprjetarji tal-vapuri, mhux l-istati, għax dawn iridu jkunu jew jinqalbu għall-gass. Jew jekk mhux jinqalbu għall-gass iridu jkollhom capping. Aħna rridu nagħmlu, rridu nkunu kapaċi issa, u qed isir studju fuqha din, li nistgħu nibdew nagħmlu bunkering anki ta' gass. Mela rridu nkunu kapaċi nagħmlu bunkering ta' gass, mhux l-iktar ħaġa faċli. U t-tieni ħaġa, irrid ikollna sistema li aħna nikkontrollaw u nagħmlu reporting. Tista' ssir, mela le? Ibqgħu magħna, id-diskussjoni trid tkompla. Ngħaddu għal break qasir. Ibqgħu magħna, inkomplu d-break qasir, wara l-break qasir inkomplu d-diskussjoni dwar l-istess suġġett. Grazzi li għażiltu tibqgħu magħna, infakkarkom taraw Extra dejjem fuq tvm magħna fl-istudjo il-Ministru Jose Herrera, Deputat Parlamentari Shadow Minister għall-Ambjent u Affarijiet Oħra, Jason Azzopardi, u għandna mistieden ieħor Christian Paċ mill-grupp relativament ġdid, Extinction Rebellion, grupp li ovvjament sab ruħu fil mhux biss ix-xandir lokali jew l-aħbarijiet lokali iżda kif ukoll l-aħbarijiet internazzjonali. Christian Paċ, grazzi tilli sibt il-ħin li tkun magħna. Grazzi tal-istedina. Extinction Rebellion. one issue organization, tkellimna ftit qabel, jiġifieri intom mhux mhux qed titkellmu pereżempju fuq l-użu tal-art jew inkella jew inkella jien naf il-baħar, l-għelejjaq fil-baħar jew inkella jew inkella affarijiet oħra. Propjament fuq il-klima, għalfejn ħassejt ħassejtu l-bżonn li tiġu flimkien u kif ġejtu flimkien? Ġejna flimkien bażikament minħabba l-bżonn li hemm li tinħoloq konverżazzjoni iktar kostruttiva fuq is-soluzzjonijiet li hemm bżonn li jiġu implimentati fuq biex insewwu l-problema tal-bidla tal-klima. Rajna li għalkemm hemm ħafna għaqdiet ambjentali li xi naqra jmissu s-suġġett, ma kienx hemm għaqda ambjentali li tindirizza din il-problema u din il-problema biss. U ħafna drabi li jiġri meta inti qed tindirizza lilha u affarijiet oħra, Meta qed kif qed tgħid int ma titkellem fuq affarijiet oħra minn att iktar soċjali u affarijiet bħal daw, qisek tiddevja mill titlef daqsxejn il-passaġġ u ridna propju noħolqu din dan l-ispazju fejn ma Ejja ma ma niddevjawx mis-suġġett ejja nżommu on target għax din hija problema, hija problema urġenti. Intom kontu grupp ta' grupp ta' ħbieb jew jew kien hemm jew kien hemm inizjattiva fuq il fuq il is-social network fuq Facebook fuq fuq affarijiet oħra u mbagħad intom ġejtu flimkien kombinazzjoni? Oriġinarjament kienu grupp ta' ħbieb meta bdew jorganizzaw l-attivitajiet u social gatherings u affarijiet bħal dawn tisma' bihom fuq il-Facebook jekk inti tkun interessat Facebook ħa joffrihomlok illum il-ġurnata, allura iktar qed tkun hemm nies li jieħdu interess u iktar qed naraw li diġà kien hemm nies interessati fis-suġġett, sempliċement ma kellhomx. Mistoqsija li jkolli bilfors nagħmillek, Malta jekk insiefru barra minn Malta, b'mod speċjali pereżempju jekk tmur l-Istati Uniti li ssibha, Nine out of ten, disgħa minn għaxar, min-nies jisaqsuk Malta fejn hi. Hemm ċans ukoll li jkun hemm mapep li laqqas tidher Malta. B'ebda mod ma jfisser li aħna m'aħniex rilevanti, iżda jibqa' l-fatt li kull inizjattiva li nieħdu aħna, u qed ngħidha bħala avukat tax-xitgħan hawnhekk, qiegħed fost żewġ avukati ta' ċertu esperjenza, m'iniex avukat, Hemm limitu x'nistgħu nagħmlu. Jekk aħna għal argument għada filgħodu niddeċiedu li nkunu carbon neutral, li ma jkollniex iktar karozzi li da, xorta waħda dak li nagħmlu se jkollu ftit ta' effett fuq dak li jiġri madwarna. Għalfejn għandna meta jiġi xi ħadd antipatku bħal meta qed nipprova nkun bħalissa, x'tirrispondih issa? Eħe, le naqbel perfettament tiegħek miegħek aħna tant fiċ-ċokon tagħna l-impatt tagħna fil-verità huwa żgħir ħafna. Però l-impatt tagħna kapaċi jkun kbir fejn jidħol imbagħad tmexxi l-eżempju. Mexxejna kemm-il darba qabel, mexxejna fid-drittijiet ċivili, anke fil-sebgħinijiet meta r-relevanza, meta Malta għarfet ir-relevanza tal-liġijiet marittimi u fis-sebgħinijiet mexxejna fin-Nazzjonijiet Uniti biex jinħolqu l-liġijiet marittimi. għax rajna l-interess u did-darba għandna bżonn ukoll, u grazzi lill-Parlament li qed li qed jieħu l-inizjattiva, għax aħna bħala gżira aħna wieħed mill-iktar postijiet vulnerabbli fl-Ewropa. L-impatt tagħna jista' jkun allura li nitkellmu u nuru l-eżempju. Okej, ħanwaqqfek sekonda hawnhekk.
Mela, semma punt importanti. Malta kien hemm ħafna istanzi f'dawn l-aħħar 40 sena li ħadet inizjattiva. Kienu kien hemm inizjattivi li kienu iktar kontroversjali minn kien hemm semma tal-famuż Arvid Pardo kien hemm ukoll kolli nsemmih Perit Mintoff l-ideal ta' nuclear free seas fil-Mediterran. Kien hemm ukoll inizjattivi oħra marbutin ma' issues li ma jkunux forsi kosmopolitani, iżda dak li għandha x'taqsam issa mad-drittijiet ċivili. Jiġifieri Malta fiċ-ċokon tagħha tista' tieħu inizjattivi. Inti issa minkejja li inti tkun flimkien ma' ministri fl-Unjoni Ewropea, Malta x'sehem jista' jkollha biex tbiddel l-affarijiet? L-ewwel nett Malta tat eżempju. Pereżempju Malta kienet waħda mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li għandha liġi tas-sostenibilità u għandna Guardian for Future Generations u Network. Ftit pajjiżi għandhom, għadhom qed jaslu. Aħna konna wieħed mill-ewwel pajjiżi li għandna liġi li tirregola l-klima. Jiġifieri ħadna inizjattiva unanima fil-Parlament proposta mill-Gvern fil-2016 biex għandna din il-liġi. Wieħed mill-ftit pajjiżi fejn għandna ambaxxatur responsabbli direttament għall-klima. Issa bħal pajjiżi oħra affermajna stat ta' emerġenza bil-kollaborazzjoni, u nirringrazzjahom tal-Oppożizzjoni, però eħe, aħna rridu nkunu voċiferi, però fl-istess nifs irridu nkunu saqajna mal-art. Huwa inutli wieħed jipprietka oġġett meta jaf li biex jimplimenta dak l-oġġett f'pajjiżu l-ewwel irid jaqbeż ċertu hurdles. L-agħar ħaġa li tista' tkun li tkun bigot, ġifieri barra titkellem mod u f'pajjiżek timxi mod ieħor. Ok, mela fuq dal-punt partikolari, jien għadni niftakar kien konferenza stampa fi żmien Barroso U Barroso kien qam ġurnalista, dawk tal-Brussell ngħidilhom jien, u staqsieh, kien ġurnista mhux tlaċċun, jiġifieri mhux ġurnista periferali ngħidillu jien, li waqa' mis-sema, u dan qallu, qallu inti qed titkellem fuq il-klima. Qallu u mbagħad fil-weekend meta tmur lura d-dar, Portugall, issuq il-four by four, li kkunsidrata f'kunċett mill-ambjent bħala l-iktar karozza li da. Ħa jkolli nerġa' nistaqsik, mhux fil-konfront ta' Jason Azzopardi, iżda fil-konfront ta' politiċi. Għabbejtu lilkom infuskom b'ċertu responsabbiltà. Kemm taħseb li l-politiċi taż-żewġ partiti, ta' partiti oħra, se jkunu kapaċi to live up to their To there, ħa ngħidu hekk, to the music, ħa ngħidu hekk. Dimentu sakemm il-politiku, u nemmen li għandna nkunu politiċi b'foresight, Malta will punch above its weight. Mela nibdu ftit ta' kronoloġija, u semmejtha s-Sibt li għadda kelli seminar mal-President Emeritu Merilusz Coleiro Preca, U semmi hawnhekk ukoll. Din daqsxejn tablata fis-67 ħarġet b'kunċett illi l-Amerika u r-Russja kienet dagħwa madornali għalihom, li r-riżorsi f'qiegħ il-baħar ikunu common heritage of mankind. Daqsxejn tablata ħarġet bil-kunċett ta' common heritage of mankind. Fl-ATA, din daqsxejn tablata, kien il-Gvern ta' Fenech Adami, u nsellimlu l-Professur David Attard, ħareġ bil-kunċett fl-ewwel fil-Ġnus Magħquda u George Bush kien adamant kontra. Però għaddiet ta' Malta u pperswadejna għax rebħet il-vuċi tar-raġuni, loġika tal-persważjoni, climate change, as a common concern of mankind, fl-88. Iktar 'il quddiem kien hemm iktar minn dawn il-miżuri u jiena dak li għedt is-Sibt nagħmlu hawn pubblikament. Ġenwinament, bħala Malti, mhux bħala Membru Parlamentari Nazzjonalista, kemm nixtieq li pajjiżi, be it il-Ministru tal-Ambjent, be in il-Foreign Office, Jieħdu l-inizjattiva li Malta tkun il-flag bearer biex il-Mediterran kollu jkun an emission control area, jiġifieri, u l-Ministri ta' Franza u Spanja diġà dan iddikjaraw li huma favurih. Kieku Malta tista' tieħu l-lead, jiena ma rridx iktar pajjiżi jkun assoċjat fl-aħbarijiet internazzjonali ma' skandli ta' korruzzjoni u ħasil tal-flus. Meta kienet l-aħħar darba li pajjiżna issemma fl-aħbarijiet internazzjonali għal xi ħaġa pożittiva? This is one of them. Li Malta tkun leader fil-Mediterran. Malta għandha kredenzjali, iż-żewġ partiti, fil-politika barranija tagħna, tajjeb, li dejjem ippreżentajna a united front. This is an opportunity, u by the way, u nagħlaq hawnhekk, kemm semmejna theddid, u huwa theddid eżistenzjali, il-bidla fil-klima, bħala opportunità, speċjalment għal ċertu green jobs. Il-ħin tar, imma nixtieq nagħlaq bik u mbagħad. Nagħlaq b'kumment mhux tradizzjonali lill-Christian minn Extinction Rebellion. U qed titkellem fuq is-SECA, jiġifieri jkollok Sulphur Emission Control Area, dik hija l-inizjattiva li għaddejja bħalissa, mhux fuq emissjonijiet in ġenerali. Hija inizjattiva li tiġi bbuttata ħafna mill-Ministru l-ġdid tal-Ambjent u tal-Klima Taljan. U jiena ltqajt miegħu, kelli numru ta' bilaterals, u l-pożizzjoni tiegħi, għax jiena għandi wkoll interess ta' pajjiżna, hi, hija s-segwenti, li qabel aħna ma nistgħu nirraġġunġu s-SECA, one trid tkun aċċettata mal-Mediterranean kollu, mhux tkun biss parzjali, għax inkella kull ma ħa jiġri jkollok leakage, jiġifieri x-ship register tagħna jiġi żmantellat u jmur jirreġistra x'imkien ieħor. Aħna ma rridux imbagħad inkissru l-ekonomija Maltija lanqas. Allura jiena għandi obbligu wkoll u preokkupat ukoll bl-ekonomija Maltija. Ġifieri jiena irrid nassigura li biex jiena nidħol f'għaqda bħal din, li tkun tikkaverja l-Mediterran kollu. Apparti dak, iridu jiġu konklużu l-istudji biex jaraw l-impatt ta' dak kollu u mhux jiena nintrabat b'ġurnata u b'ħin qabel ma jiena nkun naf X'sar dak l-istudju? Faċli li wieħed jgħid, meta tiġi timplimenta, u mbagħad x'tagħmel? Ikollok leakage tal-ship registry tagħna kollu, nitilfu x-xogħol kollu fil-Freeport, nitilfu l-bunkering kollu tagħna. Hekk qed tgħid inti, hekk jiena nidħol f'torbot il-Stati Mediterranji kollha, hekk ikun, mhux le, hekk ikun. Hekk ikun, hekk ikun. 100% hekk. Jiena l-aħħar mistoqsija hija bbażata fuq dan.
L-aħħar mistoqsija u għandna minuta kull għandna minuta kull wieħed se niġi se niġi se ndawwar id-diskors u nispiċċa bih. L-aħħar minuta l-iktar għandna tliet minuti minuta kull wieħed. Something has to give. Ma jistax ikun li li something has to give. Issa, fl-opinjoni tiegħek, issa dal-mument, what has to give? Jiġifieri, biex aħna naslu, biex aħna nimplimentaw minn ngħaddu mill-kliem għall-fatti, mill-kliem, mill-paroli għall-fatti, something has to give. Kieku inti għandek il-poter f'idejk u għandek id-dritt li timponi, what would you, x'tiddeċiedi li għandu jinbidel minnufih? Jiena naħseb li rridu nagħmlu pjan. Naraw l-ostakli għal dak il-pjan x'inhuma, naraw kif ħa negħlbuhom dawk l-ostakli, kif ħa nneħħuhom forsi wkoll. Jiena naħseb għalkemm semmejna li Malta żgħar u forsi naħsbu li hija limitazzjoni, jiena naħseb hija opportunità għax Malta peress minħabba ċ-ċokon tagħna nistgħu nbiddlu l-affarijiet ħafna iktar malajr minn pajjiżi oħra. Ok. Kieku kellek timponi xi ħaġa issa, qed titkellem issa fuq xi ħaġa micro, Mhux xi ħaġa, mhux retorika issa qed nitkellem, qed nitkellem lilek Jason, fis-sens oppost. Inti bħala, inti, inti għada filgħodu tispiċċa, għandek id-Dekasteru tal-Ambjent u għandek, u għandek l-appoġġ kollu tal-Kabinett u tal-Prim Ministru l-ġdid, whoever that may be, min-naħa tagħkom, u whatever the point, inti se tiddeċiedi, se tbiddel. Ikun hemm ir-rieda ġenwina u rieda tal-azzar illi dak li għandu jsir isir u allura l-obbligi li Malta daħlet anke sal-2020 li huwa s-sena d-dieħla mal-Unjoni Ewropea, aħseb wara l-2030, ikunu żgurati. Meta qed insemmu l-Port il-Kbir, verament m'għandhiex x'taqsam il-kwistjoni tal-cruise liners mal-affarijiet relatati mal-greenhouse effect. Iżda, hemm studji, inti taf tal-BirdLife, li l-pollution fl-area tal-Grand Harbour hija 150 times more minn Aldomoro Street Marsa. Verament m'għandhiex impatt dirett fuq il-klima. Imma jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex innaqqsu, medium term, mhux mill-lum għall-għada, m'għandniex nipprovaw nagħmluha, ma ntilfux jobs ġewwa l-Aberdeen, ġewwa Stockholm, ġewwa Finland, ġewwa Copenhagen.
Għandek 90 seconds bħal tal-90 seconds ta' xi aħbarijiet Mela, jiena- ta' xi da. Ngħid- Teknikament, teknikament, x'taħseb li huwa fattibbli li jiġi implementat li inti bħala Ministru tgħid jien għamilt pass Mela, verament il-quddiem biex ngħin. nirrikonoxxi illi hemm emissjonijiet li ġejjin mill-aspett marittmu li s'issa m'hemmx regola- regolamenti Ewropej fuqhom. U hemm ukoll emissjonijiet kbar li ġejjin mill-avjazzjoni. X'inhu xogħolna bħala pajjiż? Billi nagħmlu pressjoni fuq żewġ fora internazzjonali, l-IMO u l-ACAO, ICAO, dik hija tal-avjazzjoni, għax jekk ma jkunx hemm commitment dinji bħal Paris Agreement fuq dawn is-suġġetti, ma jistgħux jiġu implimentati għax kulma jiġri jekk inti tieħu azzjonijiet parzjali jew reġjonali, jkollok leakage u jmorru xi mkien ieħor. Allura inti trid tuża l-politika internazzjonali tiegħek, is-soft diplomacy fil-environment ukoll, biex iġġiegħel dawn l-istituzzjonijiet, Mondjali jieħdu u jaffermaw il-pożizzjonijiet huma u hekk qed nagħmlu. Christian, Christian Paċ, Extinction Rebellion, ħadt pjaċir li ġejt. Dan huwa perjodu fej qed jilfaqsu konna titkellmu mhm. ħafna għaqdiet ambjentali li kieku daw kollha jingħaqdu flimkien bħalma mhm. konna qed ngħidu Minflok tim żgħir, tkunu tim kbir. Ġej San Zoppo, ħadt pjaċir li ġejt. Ministru José Herrera, grazzi talli ġejtu. Ibqgħu magħna, id-diskussjoni trid tkompla. Se nitkellmu dwar ir-rewwixta li seħħet din il-ġimgħa. Ġimgħa mimlija affarijiet ma' żewġ protagonisti differenti.